Наратлы хуҗалыгының киләчәген игенчелектә күрәбез иде, так что давай. Игенчелек без бит терлечелек өчен эшләйбез основном. Номина әзрәк төзәттем әйтәм. 480 тонна безнең рут салып куелган инде. 65 проценты югары репродукцияле һәм калганы беренче, икенче репродукция инде. Нигә анализга төшкән, фитоанализларга бөтенесе төшкән. Бүгенгесе көндә кондиция китереп савып куелган. Бодайның дүрт сорты бар инде бездә. Менә быел тагын апкайт. Миндә Казанский юбилейный, Архат, Хаят һәм апкайттым быел Альварес. Кайсы әйбәте? Менә миңа әйбәт булды Хаят, Казанский юбилейный да әйбәт булды. Без инде җирнең нин искә алып, мин бик югары уңыш бирә торган ниләрне алырга тырышмыйбыз, безгә ученыйлар да шулай дип. Безгә стабильныйрак уңыш алырга, менә стабильныйрак сортлар дип. Менә Альваресны алып карагыз әле диделәр быел. Пер один.

И теге бер атна унбиш көн үткәннән соң кире арпа чәчәбез, анда арпа чыга да ката, үсми. Менә шундый урыннарга чәчеп куяр өчен тарыны безгә булдырырга кирәк күпмедер күләмдә. Беренче чиратта бирергә кирәк гумус түбән, ул гумус юк икән, значит органика юк, азот юк бит инде. Безгә именно шундый васыларны поддерживать итәргә кирәк, беренче чиратта. Бригада белән аларга. Монда калдырып китмәгез, әнә квас җыя тора, ие. Яралай. Мөмкинчелек буенча сүз әйтеп булмый.

Бу алты айдан соң аларны карый торган торак итеп итәбез инде без аны. И быел инде дон 680-гә кукуруз жаткысы алырга планда бар. И мөмкинлектән карап инде әйбәт кенә булса паркта гаражны төзеп ремонтын бетерәсе бар һәм бетерәсе бар инде безнең мойка планлаштырган мойка төзергә.

Ярар, ул- Икегә дә бер сферадан бит инде. Ул, ул 20 чыга, без уңга чыгабыз пока. Вот менә уңга, уңга, уңга, о, уңга, уңга кайчан чыгасың алмаз алайса? Я ул мин бусен нормально, уңга чыксаң алла бирсә. Уңганмы? Әйе. Икенче Аның өчен зал- өстә синең монда мөмкинлегең бар бит. Сал бер трак тагын. Бер ни белән, бәйни зал белән болай. Пока гына. булганнан шәп реконструкция бетергәч. Утырып шуннан бетер әйдә. Менә барыбер нигә сал, тәртипкә сал. Менә циклга ясал син моны. Синдә бит өч фирма бар. Менә Иң зур бишен синең лейкоз, конечно, лейкоздан бар. Ну, Инур Иванович, безнең килешеп килешүләрне менә инде ел азагына үтәп бетерергә тырышабыз инде. Ул Алла бирсә. Балта белән тамырга чабу дигән сүз ул лейкоз. Син моның буенча башта Без бөтен саннарны, Инур Иванович, безнең бөтен саннарда ничек бар шулай. Яшереп тормыйбыз. Яшерә кирәк түгел. Просто системага салып, менә аны хәзер эшләргә тиеш. Ай саен җегер булып анализлаганда, наратлы буенча асаби анализ, сөт буенча. Нәрсә, мартта дим, мин плюска чыгам, диде ул. Ансын, или козың буенча да эшлә хәзер син. 10 тонна сөт дидем. Шулай бит. Киләсе елга лависа җыелганда 10 тонна чыксаң, шәп була алмы? Техосмотр буенча, машиналар буенча ишеткәнсездер инде, безнең үз көченә керде техосмотр катгый таләпләре. Моның буенча график төзеп, шея эшен тоже машиналар буенча.